Aqsam baby! Xi ħsara father! Mistħija u x'mistħija. Oh ja ħasra mistħija, kif tista' tkun taf jekk il-festa tiegħek hix l-isbaħ waħda sakemm ma tarax festi oħrajn raġel raġel. Ħej, naħseb għandi l-mobile imkisser għax m'għandix in-numru tiegħek fuqu. Baby! U ejja Bobby, eh?
Hu paċenzja, bija. U daw l-affarijiet meta jkun hawn jien tagħmilhomx tajjeb u tibqax tgħidli Bobby. Jiena fader Robi. Robert, taqas Robi.
Fixkiltek, Bobby! Issa kemm li nafek jien Bob? Ħafna, kważi żejjed. Mill-iskola, tiftakar xi grupp konna, eh? Kien hemm Eman.
Eman il-pulizija. Eh. Hmm. Taf li dak eh, li ħaq surġent issa? Ejja, u kif taf int? Għax mort eh, namidlu t-tifel. Mela fil-ġakuzzi, daqxiex fih it-tifel tiegħu was. Ej!
Austin!
Onsa tgħid dik il-kelma. Austin, Austin, kien fil-klassi magħna wkoll. Tiftakru u Debbie. X'daqqa kien fiha Debbie. Oh. Togħġbok int, Debbie? Mhux ma ma- mhux se nikkummenta. U xi dwejja, ma tista' tkellmek fuq xejn lilek, ma nafx għalfejn ġorrok miegħi jien. E inti ġorni, ma- mhux mhux għax bilfors niġi miegħek, jekk iġġielni niġi miegħek kullimkien. X'affarijiet daw. Jasra, mhux gost u pjaċir tiegħi kieku hemm qiegħed fis-sagristija, l-irdos, nipprepara l-omelija nhar il-Ħadd. Mela x'hemm il-Ħadd?
li ħadt hemm xi ħaġa li inti qatt ma ġejt għaliha. X'hemm mela?
Il-quddies ikun hemm il-Ħadd. Awwejja mhux intkom dejjem tagħmluha l-Ħadd? Għamluha fost il-ġimgħa, jiena s-Sibt noħroġ u l-Ħadd inkun għadni ħara u kif ħaniġi l-quddies. Int bis-serjetà jekk il-Ħadd huwa l-jum il-Mulej? Bidlu naqra hawn x'affarijiet dawn. Mhux hekk. Anke tal-ID cards għandhom ħinijiet differenti, aħsbu intom. Mela, mela.
U fejn sejrin fuq kollox, inna nduru? M'għandniex xi naqa' ħwejjeġ, u għax għandi party magħha tax-xogħol tagħha u nixtieq nidher pulit, u. Allura lili ħadd. Jien mhux lilek għandi, Father! Ejja, ma jien ma nafx qatt x'innu tajt, dejjem l-istess nilbes jien. Dejjem pulit imma!
U vera ta! Varja naqra int. Għax hawn min jilbes eżempju dik il-libsa twila tal-fader sewda. Taf min jilbisha minn sħabek? Dim dik tal-buttuni twila. Eh. Dik skont skont, u mhux kulħadd jilbisha u min jilbisha. U dak dak jilbsu, jilbsu penti taħta jew kollox iċempel bħal qliebel. Ah, Għaż irrid nikkummenta xi dwejjaq fik.
Batet li messaġġ. Ita? Qiegħed għox tirrispondi l-messaġġ waqt li qed issuq. Ma nistax għax jekk ma nirrispondix mal-ewwel titlaqni.
Pjaċir tagħmilli. Int ma taħmiliex ta. Jiena l-kulħadd inħobb. Barra lejla.
Eh, ngħidu li lilna ftit inqas. Allura hekk sew fader. Le, mhux sew, u toħodx ħares lejha waqt li qed issuq moħħok hemm, moħħok.

Batit li messaġġ. Ita? Qiegħed għax tirrispondi l-messaġġ waqt li qed issuq. Ma nistax ċek ma nirrispondix mal-ewwel titlaqni.
Pjaċir tagħmilni.

Eħe, seta' ġġib nar, veru. Insomma, qed ngħidlek jien fader ma seta' ġġib nar. Għaliex?
Għax din il-Porsche ta' Raħu hu nifsa xejn tlaqlaq bid-daqqa naħseb li qlajna. Le le mhux bid-daqqa li qlajna, bid-daqqit li ħana qilgħu fader. Santissima, mela ta' min din id-dar? Nispera li xi ħadd Jiġi li jingħata ħadd għall-quddies. Ehm, qed ngħidlek jien il-quddies ma jmorx u hekk qed tibża' minn dawk. Missek tara ta' mini dil-karozza u qogħod id-dar. Ta' Ernest il-pipe u jgħidulu l-pipe. Għax jgħidu li b'dal-pajp qatel il-wieħed.
Ma nimmaġina xi accident kienu. Accident.
Il-Willy.
Sur Pipe, all right. Jien orrajt.
Il-Porsche ma tantx. Skużani.
Fakkarni x'ismek Father, għax ili ftit ma niġi qudies ir-raħal. Father Robert. Il-Bobby ngħidulu aħna, tara, ieħor, illi l-ħadd ma jkunx jista' jiġi l-quddies. Kif ħa nibqgħu Sur Willy? Mhux aksident.
Issa ndaħlu l-insurance u. Idea tajba, insurance. Inti għandek insurance u li ju.
Insurance. Insurance. Tal-karozza tijaj, tijaj, tijaj. Kiku tajd li bħalissa jek għandix insurance tal-karozza mandix. Imma nirranġa. Għax li għamil issa morna mill-għanħallasa un bat Ngħattu jumej u ngħidilhom li kelli aksident. U mbagħad tirranġa x'kelli television hekk irranġajtha. Hi karozza mhux television imma! Mhux karozza, dik Ferrari dan. Porsche.
Oh yeah! Naqsmu sew! Ma taf xejn, ġib ħantielu jien, jien ħantielu, jien ħantielu! Fader, Ministru t'Alla qatt m'għandu jerfa' jdejh fuq ħaddieħor. Dawk l-affarijiet ħallihom f'idejja, għalhekk jgħiduli l-pajp.
Sur pajp, jekk ħa tifqal wiċċi, jimporta jekk jogħġbok tifqali in-naħa tal-linejn għax ix-xellu kija naqa sabiħa tiegħi. Ifhem, wara li lesti minnek, laħaj kollok l-emin. U laqqas Jekk hemm kemm nkellmu biss. Dak ħadar fidek fuq. Snienek, kuruna ta' rużarju nagħtihom lok. Kuruna ta' rużarju għalku.
X'kont se tgħid?
Li kont se ngħidlek huwa li veru inti tħossok palissa li tifqa u t-tifxeba għax anka jnek Imma, seti hu b'daqsek. Isma' milli qed jgħidlek il-bobby għax da jaf x'inhu jgħid it-tifel eda father, eh? Issa, jien li kont se ngħidlek, inti kemm għandna ntuk tal-karozza?
Ejja ħa naraw. Mala. Bonker. Issa ġibni Saf.
Saf,

Jiġu 80,000 biex insewwuha.
Rajtu x'qed jiġrilu bid-daqqa tilaqlaq. 80,000 tajjeb ta'. U jiddependi kemm se ddumu biex ittuhom li.
Inti kif ħa tagħmilha l-omelija nhar tagħha tem, qed tlaqlaq dak l kollu. Sena? Sena? Sena?
Mela, bl-interessi jiġu mit-telf. X'nagħmlu? Nerġgħu niltaqgħu bħalhom sena? Deal?
Kif kif għandhom? Jekk le,
dejjem hemm l-option tal-bajk.
U snin hekk kruna ta' Rosario?
Jien sara bat ngħid. U ejja, tkunux negattivi. Għallum sena inkunu qed nitqu bija dil-biċċa ta' xogħol u nixorbu, eh? Mit-telf X'in huma mit-telf, mit-telf inġibuhom f'sena għax vera. Kemm it-tieni taċċarġa staj? Nikkunsidraw nikkuntiplaw fl-ewwel mister. Mbagħad għandna id-dentatura tan-nanna. U jiena ngħidlek, jekk naqdu da kollox, U l-itfal calculator jiena ngħidlek naqduhom 56 ewro saw dim tal-bliħ taħdem bix-xemx ta' brabati bix-xemx. Insomma. Da minn ħajħu d-dentatura tan-nanna maqsuma. U hija bidu mhux hekk. Mela mela bidu bidu.
Mhux hekk u mela.
Kemm jonqosna.
U hija fader bidu sabiħ ejja. Bidu sabiħ. Bidu qasek imbijaw l-affarijiet kollha law fil-garax maħna xi darba ħajirna xinna.
X'qed tagħmel fil-garaxx inta? Qed nisbarazzaw naqra affarijiet ħalli ntellgħu uh, karità tal-missjoni u għajdela fader. Jien ma nikdibx, jiena bniedem tal-knisja.
Ara, mux bħali, għax kieku bħal Pinocchio jena, meta nikdeb, jikbir li għeddum, kieku għaffandi.
Iwa Hanhi, kemm int injorant! Dak mhux geddumu jikbirlu, imma mnieħru. Meta tajjarni, dak iċ-challenge li tini ġġenninni jien, iġġenninni, eh! Isma' bilħaqq, xtrajt libsa ġdida tal-anniversarju. Ħajt ma xħ. Ħa jkollix inżanżan. Tiftakar l-anniversarju skullata. Iva. Ħajt ma.
Imma għadni ma ħallastix. U kemm qiegħda? Trid tmur għand Lina u tħallasili ta' please. Ma 50 euros kollox. U le, u le, mhux ħafna, mhux ħafna. Ma kif ma tindunax? Dik it-tifla qed tisolħok ħaj! Ma hi bħal Klodett, dejjem ridtha, dejjem xtaqtha, lilha nħobb hi Father! Nikkunsidraw, nikkuntiplaw. Ejwejja ja ħasra fidi! X'fidek, x'fidek? Le mhux fidi, fidi, inti raġel tal-Knisja u m'għandekx l-aqra fidi, irid ikollok il-fidi. Fidi li xi darba ħajrna xi naqtgħu d-dejn. Kien qatt ma ħa niġbuhom dal-100,000 ewro. Ejja, ejja, fada. Kif ħajrna xi? Insomma taf x'qed ngħid, int hawn iċ-ċekk tost ukoll int. Għax, dil-podina, isek inti għamilt id-dila li għaw kol. Ejjien.
U jena kemm qed noħroġ affarijiet minn tiegħi. U int Jien xididni noħroġ, jien mhux dejjem il-knisja jien.
X'int tagħmel?
Hawnhekk min jaf kemm għandkom affarijiet li ma tkomx bżonnhom mhux. U mela l-knisja jkun hawn affarijiet li ma jkollniex bżonn. Tajja ġbuhom għax ħajabdowna. Jekk jekk jaqbdu, jaqbdu lilek għax jiena posti hawnhekk. Eh, eh. Ara biss siffettillek, ħallihom hemm dawn.
Dan laqtaw id-dejn f'darba. Ara ismani sew, aqbad it-triq, itlaq lil barra hawnhekk mhuwiex postok inti, mhuwiex postok. Hawnhekk u għall-post ta' kulħadd. Jiddispeċini nikkoreġik, Father Robert. Mela għidlu l-dal proxxmu, Sur Kappillan, jiena qatt m'emmint li saċerdot ikeċċini mid-dar t'Alla. Daqshekk hu ibni, għandek raġun. U ngħidlek oħra jien, illi dak li huwa t'Alla huwa tiegħek daqs kemm inti ta' Alla. Għidtlekx jiena, għidtlekx li jien t'Alla? Father Robert.
Hawn. Eh, miegħi. Ħa nitkellmu. Eh, aħjar nibqgħu. Ejja miegħi ħa nitkellmu. Issa.
Ara tmiss xi ħaġa. Ara biss miss xi ħaġa.

Sant'Antnin. Dak is-sandli tad-deheb inċtan bih. Mhux nirranġaw xi ħaġa jien iktar fil-bżonn minnek, eh?
Oj, x'in tagħmel? Ara x'inhu jagħmel, żur kappillan.
Kont ħa nitfa' offerta.
Kont ħa timlina naħseb l-offerti. Ara, m'intix tisimgħu.
Ibni, mhux importanti kemm tagħti imma li tgħin lil ħaddieħor. Eh, ara. Minn ftit li nista' ħammur kappillan. Mu.
Berikni.
Imbierkek ibni. Mu. Father Robert, Kont tgħaddi kif qed nispiċċa l-kelma hemm ġew, ma tismax minni. Mhux diġà għedtlek jien, irridu nieħdu ħsieb in-nies għax in-nies huma t-triq għas-salvazzjoni tagħna. Għal xejn tgħidlek.
Ejja, bat il-marka għana bdun bija, għax għedin tart, eh? Dal-flip-flop, kam ħamlu? Ta' faċċa ta' kam għetti bijom il-flip-flops?
Bil-fajf. Imma ta' nandurat, ta' Veru, eh?
Sabiħ, tal-qaddisin tal-flip-flops. Taħħa ta' hija ċeċdak vera tal-qaddisin, għara ma tajt il-ħat, ta' Min jien il-ħat ma najt. Ġieli, laqqas lili nnifsi ma ngħid, bi żgur ma jaħrabli xejn. Bejnietna, dak kien f'Saqaj Sant'Antnin fis-sagristija, u bram tulu. Veru jew? Jiejjii! Ja demonju li int, minn tant qaddisin, il Sant'Antnin saqtu. Għaliex?
Għax dak magħruf li jsib il-ħwejjeġ mitlufin. Insomma, kemm ħa nagħmluh?
Jien naf nagħmluh ogħla minn ta' faċċata ta'. Six. Għamlu 650, ejja, tlaqna. Telaq. Għara.
Ara l-wili, mela qtarm fuq il-monti, wil. Oh, kelli naqa ċek ċek għad neħles minnu. Jien nħobbu ċek ċek. Mela mux bħal għuk il-Bobby, Father Robert, għax dak għataw ċek ċek. Ajma kemm id-daħħani jinti għamarras li jint. Kollox bieċajtiħu. Isma', intom tafu li ħirġa l-elezzjoni, hux? Eeh, mela, u qed narma vani jiena ħalli noħroġ impaqpaq ma' tal-gażin. Mela, mani mal-blu. Ngħidlek il-verità bħalissa il-vann abjad għadu, issa min jitla' narma. Rajtu kemm hu makakk il-fini? Allura, dan m'għandux kulur? M'għandekx opinjoni allura? Eeh, u żgur li għandi, imma xarba birra ma nitlifhiex jien.
Ara, ħa ntikom kalendarju tiegħi. Jekk ikollkom bżonn xi ħaġa, tafu fejn issibuni. U inti Will, tinsiex li għandek post speċjali f'qalbi, għalik biss dak. Tiddejjaq xejn, noqgħod fuq qalbek jiena.
Ara dal-karkur kemm hu ħelu! Qatt ma rajt bħalu!

Li tara kemm ġini ħelu. Tara kemm ħelu. Hi kemm ġini ħelu.
Se nieħdu ta'. U mela.
Kemm għad li ju allura? 650? Għalik 6 ta' sabiħa. Imma xfi. Issa nispera li joġbu lil ħija Robert għax dak ma joġbuħx is-swaba barra. Ija jdejqu is-swaba barra lil Bobby. Ma mhux tiegħek jisom kiexu nadħel wien id-dejxu l-xin.
Imma tiegħek ma jiċċajtawx, u dak is-seba' l-kbir għaliex inhu iswed? Dak l-iswieġ, ħanini. Swieġ. Għax meta naħbtu mal-kamoddina il-klim ħażin u d-dali jibda jgħax ta' barra minn hawn. Mela ħjar ma mmissux, ta' xi jgħidux, suba kbir.

Skużi x'għedtli? Le, le, le, ħalliha.
Allura m'għandekx xi suspett minn seta' serqu l-karkurs u l-kappella?
Ma nafx. Ma jafx.
Ma jafx. U serqu xi ħaġa oħra, Sur Kappillan? Iva, iva.
Il-flus li kien hemm fl-offerti, tal-offerti, iva.
Il-flus tal-offerti. Il-flus. ta' u offerti jeffa waħda?
L-tnejn naħseb għax tgħid huwa x'għamel. Min? Huwa. Ma nafx min huwa ma hekk tgħid huwa x'għamel. Sorry, għax tant jien mitlufa qas nafx. Ara, li naf li kien hemm four euros iva kien hemm, tefagħhom dak hawn Il-ħabib tiegħek x'ismu bħalissa? Il-Wili. Il-Wili! Il-Wili dak! Vera tifel sew dak it-tifel ta'. ta' għax ismu hi. Għax aħna l-qassisin. Aħna rridu ngħixu b'dak li naqilha hawn. Imma allura ma tkomx xi kamra hawn sur kappella. Eh, m'għandniex, m'għandniex. Ma naħseb aħjar huwa l-waħda hu. Ah, mhux hekk għax ta' vera, Alla jgħid kull imkien, imma dawn l-affarijiet jħarbulek hu, ifhimni.
Temmen li mhux jaqbad! Mhux jaqbad! Mhux jaqbad! Father Robert, ikkalma! Inut li qiegħed tirrabja, ikkalma daqsxejn x'inhu hu tajjeb għalik u lanqas hu tajjeb għal min jarak. Issa aħna ħriġna bl-idea dar-rigal tal-ħames mitt ewro għal min isibu. Issa aħna kull ma rridu nagħmlu inħallu f'idejn il-forzi tal-ordni.
Mela, Forza Seba' ħa tkun il-forza tal-ordni? Mut! Issa bilek il-fisqa tal-borda jien.
Il-ħanina. Issa tmur il-ħadd tibrid kalpaċi. U ħallini b'xaġa rrid nisfoga.
Dak fatt, imma xi ġralek mut. Serqu l-knisja. Xar kaza. La nitla' fil-Parlament, kollha cameras nagħmel għall-Knisja ħalli tas-serq naqta'. Ara, jien għad ilha nipprepara għax illejla għandi laqgħa tal-Eżekuttiv. Xi tmienja niġi lura. Rajt li x'kalkol xtrajt, komplet inżid mal-kollezzjoni.
Anka jiena għandi l-qrar fis-sitta u nofs. Ora del logħba ħa jkolli x'inqerraq.
U s-sandli ta' Sant Antnin jibqa' mitluf. Il-kappillan tar-raħal qed jagħti kumpens ta' ħames mitt ewro lil dak ix-xi ħadd li jirnexxilu jsib dan l-artefatt.
Sant Antnin Li ssib il-ħwejjeġ mitlufin. Xi ħadd seraqlek is-sandrija ġbin. Tħabber rasek xejn. Sal-lejla għandek tkun u l-ħames mija joħodhom dal-brikkun.
Tajjeb issa għajt slima u qaddisa taħi. Ċiljen.

Dik hekk tagħmel ta'. L-aħħar darba raqditilhom qabel l-operazzjoni u għellitu sptar ma setgħux iwtu għall-oppju qabel tiffirmalhom.

Ħadu il-wilied. Qatt jien li ħadu l-wilied. Ma kellix naqsam jien, eh? Ejwa, ma kellix.
Imma kif li qatt jien li ħaduh? Ara vera. Tidhirx, tidhirx quddiemi. Jien ma nidhirx.
Jien father, ma tbaqgħux tgħiduli biex li ma nidhirx għax jien ma nidhirx, allura m'għandix għalfejn ngħidhom dawn l-affarijiet. All right.
Dak l-aqwa father, l-aqwa li ma tidhirx. Indunajt li hu.
Tippermettili mmur inkellmu fuqha dik? Le.
Tiħux għalik, dak li ngħidu jiena u inti bejnietna jrid irid jibqa', inkella mmur għand ħaddieħor.
U fejn qiegħed il-karkur issa?
Għand oħtok.
Oħti?
Beħħulha l-wili, 650 imma ħalliehulha 6 għax oħtok. All right, mur, itlaq, mur itlaq minn quddiemi. Mhux ħattini penitenza?
Le, mur u għid li trid mur. Mejja tieni waħda inti.
Għandik daqtej ta' siġġek minn tista' itlaq minn quddiemi, itlaq.

X'int tagħmel fil-kamra tiegħi, Ro? Għax.
Ehm, Ħanamlu peġint il-parroċċa u kelli bżonn xi ħwejjeġ u għad ħanidħol nara nara x'għandek imma ma sibx xejn tal-li ma qisu għajjejt u għad ħanintelaq ftit. Ej, jimxi ħansiblek xi ħaġa għandi żgur u terġax idħol fil-kamra tiegħi waħdek. Hawnhekk jaf ikolli affarijiet li ma nkunx iridek tarahom. Affarijiet li jekk jarahom qassis jafu jixxukkjawh. Jiena ngħidlek lil kulħadd jixxukkjaw l-affarijiet li rajt jien imma insomma.
Kelli karkun hawnhekk. Neħħejtu inti? Jien?
Le. Għadha xi stramberija hi. Ta' fejn mar?
Ma nafx.

Ħudhom dawn tiegħek. All right, mela la tirreżisti, ħa noħodhom mhux, m'inhiex mal-avukat, u. Sa, ibni, ħaġa waħda nitolbok, biex tagħmel xi ħaġa għal ġid bihom dawk, sewwa? Li fidi. Tgħix aħjar, sewwa? Ħa nużhom biex ngħix.
Hekk. Għax mingħajr dawn u xi flus oħra ma tantx għandi ċans li ngħix, Sur Kappillan. Berikni. Imbierek, ibni. Imma hemmhekk inpoġġuh lura, Sur Kappillan.
Ejja mela mela ejja ejja ejja ejja. Il-Bobby, all right jew?
Ġejja dik nisja. Ejja jien għatlek, illi jiena il-problema tiegħi l-ħadd fost il-ġimgħa nkun nista' dejjem. Mhux hekk. U kemm jidher ferħan il-kappillan. Għax sibtlu l-karkura ta' Sant'Antinejn! Sibtlu l-karkur, x'kombinazzjoni! U fejn sibtha dil-karkura, eh? Oh, dal-ħafna mistoqsijiet! L-aqwa mhux ran instab il-karkur u Sant'Antnejn m'għadux ħafi! Mhux hekk x'kumbinazzjoni kbira u tajjeb. Taf kemm hu rajt il-kappillan u taf x'tani? Ħames mitt ewro! Reward!
Reward! Mhux hekk, mhux hekk. Talli sibtlu karku! Eżatt! Kemm inti.
Eħe.
Ħa mmur ta? Mur, mur, mela, mur.
Ħa mmur naqbad u inti għamel pipe. Eh? U zellili għal dik oħtok dik il-pupa. Kieku mhux qiegħed ma' dili għandi kieku magħha nintefa'. Imma jiena il-kmandament dak tan-nisa ma niksrux qatt. La tixtiex nisa tal-oħrajn ma niksru qatt.
Dak ma tiksrux imma la tisraqx. Dvenvnu mhux tiksru. Father Robert, Father Robert, instab, instab il-karkur. Smaj, smaj.
U taf min sabu?
Il-Willy. Kemmu tifel sew oh, dak il-Willy, kemmu tifel sew. Eh, veru, veru, veru.
Infatti, ħanibdew naraw hawnhekk spiss ħafna x'qalli ħajbda jiġi volontarjat kull nar taħat. Volontarjat. Volontarjat. Ismani, mhm. sur kappillan, mhm. għan istaqsik ftit xaħġa bejnietna, mela, jek jiġi xaħat waqt mhm. il-qrar jiftaħ qalbu miegħi dwar xaħġa, jenna fiġi xaħġa li li. Dik bejnietna bħala qassisin, kunu nista' naddu għal xuxin id-diskutu ftit. Ma nistawx.
Le.
Ma nistgħux, ma nistgħux għax aħna rridu ngħixu bis-salib ta' ħaddieħor. U issa, ngħidlek il-verità, il-Wili ħa jibda jieħu ħsieb il-ġabra ta' kull nhar ta' Ħadd. Issa, minn hawn 'l hemm, f'idejh.
Issa jista'. Mhux hekk?

Kif nista' nagħmel lira biex inħallas lura lil Pipe? Narakom!